Hi, Kai. Hi, Paul.
Shmai. Champion iach a'ch dithio? Ni, sforon, diolch. Ie. Yeah. Um, Gwyneb cyfarwydd iawn dod yn ôl i'r ofal. Uh, chydig bach mwy hic, tro ma, dwi'n gael hic hecwyd sa sef, ond gobeithio erbyn pan da ni'n ôl, da ni'n ôl yn edrych fath ar Rai Williams.
Be yn smwyd neis, ie? Ie, dwi'n gwybod be, mae'n iwsio ar y gwyneb yma. Na'r gwas, na chi.
Gandar, eich chi'n ddiolchgar bod gennych chi well? O, dwi'n gwybod Paul, dweud dim, da. Mae'r un ffordd allan anyway, so... Ei, gyda ni glwb bod, um, um, bod y bartner neu dy raig wedi, um, wedi torri dy wallt, ydw i

Mae'n gael ni weld. Reit.
Um, gyda, isio setio record y stret, fe un peth. Um, awn i'n ôl at pam ti'n dod yn ôl chi. Nes ti, um, ti wedi bod efo ni o blaen, dau waith, um, nes ti efo ni o dan dico, do, um, amser chwyddiannus ofnadwy, uh, curo'r treble a falle, a nes ti chwarae yn yr FA Trophy final fod ddim, do. Um, wedyn, gys ti bynyddodd efo port, um, rhoi syrfis dau port yna. A wedyn nath, um, dwy fynad yn ôl i, um, er dwi'n methu coelio, ond dwy fynad yn ôl, uh, nes i ddod yn ôl, chdi a Brad sy'n dwrnod. Um, joinio. Ti'n cofio'r cyfweled, wel, ti'n cofio'r... Dwi'n Nes ysgwyd ydw i gyd fel ydw i fan.
a wedyn, um, so gys ti amser chdi ddionis yn adu fan yn, yn, yn y Cymru Premier, nes i wneud y farc yn y tîm. Yym, yy, ond est ti nôl i Port mis Ionawr. Be' oedd y rhesymau am hynna, Cai? Yym, dwi 'di bod eisiau deud o, mae reit anodd explainio bethau ar um, social media. Dwi'n gwybod bod wedi cael bod yn cael lot o stick ddoe, ond... Um, oedd o'n amser anodd, actually, oedd... Oedd gennau gwaith, oedd y missus yn diw, oedd hi'n diw yn February, a wedyn, um, dwi'n meddwl, ar ôl gêm Aberystwyth, o gyda ni rhyw dri neu pedwar gêm lawr yn y, yn y de. Um, hefo gwaith, mae'n anodd jyglo efo gwaith. A wedyn nes i uh, ffôn call gyn port. Cai, yeah. just cyn chi'n cael mlaen, nes ti just posio fyna, nes ti, nath y llun just posio. Just, so chdi'n just ail adrodd hynna eto, please. Decha, decha.
Ia, yeah, just, just o fyna wan, please. Iawn.
Dwi'n siŵr ddechrau gyd? Na, just o fyna. Ie, yeah, so oeddwn ni'n, fel o'n i'n dweud, oeddwn ni lawr yn, yn y de, tri gem nesaf. Wedyn, um, dwi'n cofio, oeddwn ni, oeddwn ni fod i chwarae rhyd aman yn y Welsh Cup. A nes i siarad efo Mrs. Um, a ni'n meddwl y peth gorau, mynd yn ôl i port, gys i gynnig da gyn port, dwi'n ffeindio da efo Papnic, gyda lot o barch at Papnic, gyda lot o barch at pawb yn port. A ni'n teimlo yr adeg iawn, um, doeddwn nhw'n gwneud yr un dda yn y lig, a ni'n gobeithio, eich os o'n i'n gallu helpu nhw. ond hefyd o'n i'n dewis dwi ti wedi fod yn gadael Gwarfon. Um, dwi'n cofio ni dy ffôn call i Urge, ac o'n i'n jyst agrio. Um, Mae'r clwb yn meddwl lot i fi, uh, gyda lot o ffrindiau yna, a wedyn um, nes i chwarae fo port. Uh, Gatho ni result iawn, ond um, efo be bob dim sydd wedi digwydd, gath season cut short, dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd iddyn nhw dim merchar. Um, ond gath, ges i ffôn call gyn Fish uh, rhyw deg diwrnod ar ôl. Unwaith ges i gynnig yn ôl i Gynarfon, uh, nes i siarad efo'r missus, um, mae pethau wedi setlo, dwi'n gwybod lle dwi'n sefyll efo gwaith, dwi'n gwybod lle dwi'n sefyll efo plant, um, oedd o'n ôl Breinhart, um, o'n eisiau dod yn ôl, mae pawb yn gwybod beth mae Gynarfon i feddwl iddo fi, so here I am. I, I couldn't say no. Mae'n dwi'n meddwl bod hynna digon teg, mae'r mae esboniad yna'n dweud y cwbl, dwi'n meddwl, Gai. Swn i'n licio dweud hefyd, um, a lot o bobl dwi wedi bod yn cael sticyn, sgynnon nhw'n syniad beth dwi'n mynd on, be, pwy ydw i ddechrau, um, beth sy'n mynd on yn bywyd personol fi, so os da chi eisiau siarad yn fi, da yna explainio fi, da chi, dyna oes fi eisiau dweud. Brilliant.
Dwi'n meddwl, so neb gallu fod mwy o'n yna, fysa? Na.
Na, o dan, okay. Na, na, dwi'n meddwl bod, ti'n meddwl, mae'n bwysig gael pethau fel allan, di os di pobl yn gael gofyn eich di ar, ar Twitter o beth, so, Um, o dyn, da iawn. Um, reit, mae ma dod yn ôl i Gynarfon, de. Um, mae'n fod yn bach wahanol o'n achos mae gen ni um, rheolwr newydd. Wrth gwrs, nes ti, nes ti adael cyn i Hugh um, joinio yn do. Do, do.
Do, so beth ti'n disgwyl, ti'n nabod Hugh a beth ti'n disgwyl gen iddo chi? Um, dwi'n dod, dwi'n nabod o, ond uh, i chwarae yn erbyn, de. Dwi wedi chwarae yn erbyn i dîmau cefn drwyd, so Yym, dwi wedi clywed lot o bethau da amdano fo, dwi wedi siarad efo Joe, Gaz, Brad, Leo, mae gen pawb bethau da i ddweud amdano fo. So dwi'n edrych ymlaen i, i chwarae amdano fo. Um, bydd o'n dod â pethau gwahanol i gymaru â Urds. Um, ond dwi am falch bod Fish hefyd yn uh, aros fyd. Um, dwi'n meddwl bod Fish, di pobl yn mynd all faint o waith mae Fish yn neud i Gynarfon, so dwi'n edrych ymlaen i weithio bod Fish eto fyd. Ond yn ôl i Huw, um, dwi'n meddwl neith o, neith o job briliant sy'n Gynarfon. Um, mae wedi bod yn y lig am flynyddoedd, so dwi'n edrych ymlaen i chwarae uh, o dan fo. Gret.
Ac um, wrth gwrs, da ni wedi cael hogyn arall o port um, yn ymuno â ni hefyd, Iddon. Be no. wedi dweud wrth no. ni am Iddon? Um, nes i weld o ddoi, um, mae'n cario chydig bach o timber, mae'n siw cosi chydig bach o'r bol na. Ond na, dwi'n ffrindiau da fi ddo'n, um, mae o'n outstanding. Dwi'n gweld bod Gynarfon wedi bod yn sio gael o'n rhyw tair mlynedd o'n a mae fyny iddo fo, ond wwan di jansio, mae, mae o'n gwybod bod o digon da, mae lot o bobl yn gwybod bod o digon da. Felly dwi'n mynd enw mawr, ond neitho job.

O, oce.
Eich o'n tyna na fi oedd o'r Ie, ie. Ti'n gwybod, mae... Da ni dod yn ei ddau hocio fewn, um, Cori. Ti'n abo Cori, mae'n siŵr? Ti'n ddal Cori.
Cori. Uh, Mike Cares. Ie. Ie. Sut ti'n meddwl sa'ch ti'n gallu... Ti'n meddwl sa'ch ti'n gallu chwarae fan y ffrind efo Mike? Ynddo, um, dwi'n meddwl, Yy, swn i'n gallu chwarae fyny ffrynt efo rhywun. Dwi'n meddwl efo Breeze, pan o Breeze yna, ges i'n siawr o jans efo Breeze. Um, I fod yn onast, jyst oedd Urge licio chwarae un yn top. Hmm. Ond gobeithio, ni Hugh chwarae ddau yna ni, gobeithio gael chwarae efo Cori. Ond efo Hes, um, dwi wedi chwarae nebyn o ganwaith, mae mae o'n fast, mae o'n clinical, a dwi'n meddwl nhw'n wedi yy gweithio'n dda efo'n gilydd, um, dwi'n licio dal y bel fyny, dwi'n licio chwarae dod â players fewn i'r um, gêm, so gobeithio nhw'n ni complement o'n gilydd. A beth ti'n feddwl o'r um, goli newydd nath o Safen ei ddau, um, sy'n sy'n dweithio'n erbyn i da? Do, do, Josh, mae o'n... Dwi'n mynd abod o'n bersonol, ond o beth dwi'n ei weld efo, mae'n edrych yn class act. Class act. Na. A sy'n ma yr, um, sydd sy wedi bod yn y lockdown ma? Do, iawn. Do, yeah. oedden ni off gwaith am rhyw bimp wsos. Um, dwi wedi actually gorau siarad efo'r misus, mi wna'n un peth. a da chi dal o'r gilydd? Do, mae'n ma, ma coelio hyn, mae'n job, da chi'n gwybod hyn, mae'n job efo blant. Um, job cadw nhw'n occupied, ond na, dwi'n mynd i'n iawn, diolch. O, a ti'n ôl yn gwaith o'n? Da ni'n ôl yn gwaith, ys yw, uh, yw 8-9 wsos. Oh, so, ayo. back to reality. Back Ond gobeithio bod ni'n mynd yn ôl i chwarae ffwbol. Ie, ia, ia. Sam sôn ar hyn o bryd, ond wedyn bach o lwc, gawn ni, de. Um, Cai, ti'n bod, sam pwynt i fi ddeud, um, ti'n gwybod yn barod bod ni wrth yn fodda bod chdi'n ôl. Um, Oedden ni'n gytsid um, mis Ionawr bod chdi'n mynd, ond hollol dall, fatha ti wedi dweud, rhesymau, rhesymau cywir i, i fynd, ti'n bod. Um,